Hindistana bagly bolan, daşky dünýä garşy ýapyk Sentinal taýpasynyň ýaşaýan adasyna hristianlygy düşündirmek üçin giden amerikaly missioner taýpanyň raýatlary tarapyndan atylan oklar bilen öldürilýär. Ýigrimi ýedi ýaşyndaky missioneriň ölüminden öň maşgalasyna ýazan hatynda hemmeleriň ýanlaryna barmaga gorkdugy, Taýpa agzalaryna Hezreti Isany tanatmaga gidenligi ýazanlygy orta çykdy. Hindistan häkimiýeti dünýäden gopan bir ýaşaýyş sürdürýän bu taýpa ýakynlaşmagy gadagan etdiler. Ýyllardyr hiç kim Sentineller taýpasyna ýakynlaşmaga erdemlik edip bilmeýär. Sentineller taýpasy bular kim? Antropologlara görä Sentineller taýpasyny ortaça altmyş müň ýyl boýunça Hindistanyň Demirgazyk Sentinel adasynda ýaşaýanlygy bilinýär. Bu taýpanyň diňe aw edip ýaşaýanlygy mälimdir. Agaçlaryň dykyzlygy sebäpli adany howadan görmek gaty kyndyr. Bularyň haýsy dilde bolsa gepleýänlikleri bilinmeýär, hiç kim bularyň aýdan sözlerine düşünmeýär. Alymlar taýpa agzalarynyň daşky dünýä bilen gatnaşyga girenlerinde dürli kesellerden ölüp biljekdigini duýdurýarlar. Taýpa halklarynyň immuniteti hatda ýönekeý sowuk wiruslaryna-da garşy gelip bilmejekligi bilinýär. Taýpany goramak we zorlugyň öňüni almak üçin Hindistan häkimiýeti ada bäş kilometrden ýakynlaşmagy gadagan etdi. Ýazgylara görä, Sentinellere ilkinji sapar bir müň sekiz ýüz segseninji ýylda ýakynlaşyldy. Iňlis bilim adamy Widal Portmeniň baştutanlygyndaky gözleg topary alty kişini adadan zorlap gaçyrdylar. Alty sentineliň bir topary öldi, ýaşaýanlary bolsa ýanynda sowgatlar bilen ada yzyna goýdular. Portman taýpa agzalarynyň üstünde antrobologiki gözlegleri dowam etdirse-de, adanyň ilaty bilen uzak wagtlap aragatnaşyk saklanmady. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllarda-da Hindistan hökümeti sentinel halky bilen aragatnaşyk gurmak üçin işe başlady. Ada yzygiderli baryp görmek bir müň doküz ýüz ýetmişinji ýyllarda başlandy, ýöne Adany görmäge synanyşan her bir adama hüjüm edildi, ýa-da ýaralandy, ýa-da öldürildi. Häzirki wagta çenli bu taýpa bilen ilkinji üstünlikli aragatnaşyk diňe bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Hind antropologik pandit tarapyndan geçirilen gözlegde ýola goýuldy. Beýleki aragatnaşyk synanyşyklarynyň bolsa şowsuzdygy mälimdir. Iki müň dördünji ýylda Hind ummanynda bolan ýer titremesinden soň, hindi hökümeti sebite dikuçar iberip, Taýpanyň ýagdaýyny gözden geçirdi. Dikuçar sebitiň üstünden uçup barýarka, bir topar taýpa dikuçara daş we naýz atdylar. Iki müň altynjy ýylyň ýanwar aýynda ada bikanun awlamak üçin gelen iki balykçy gaýyklary ada ýakynlaşanda sentineller tarapyndan öldürildi. Balykçylaryň jesetlerini kenarda jaýlan santineller olary almaga gelen dikuçara hem hüjüm etdiler. Sebite hiç hili ylmy gezelenç edip bolmaýar we Sentinel taýpasy häzirki zaman jemgyýetden uzakda ýaşamagyny dowam etdirýär. Taýpa halkynyň hukuklaryny goraýan gurama Survivor International Sentinel taýpasyny ýer ýüzündäki iň ejiz jemgyýet diýip kesgitleýär. Dümew we gyzamyk ýaly islendik kesellere garşy immunitetleriniň ýokdugyny görkezýär. Mähriban dostlar, bu görnüşdäki wideolaryň dowamynyň gelmegini isleýän bolsaňyz laýk goýup, Dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!